Исәннәрмесез, саулармысыз! Эфирда шоу Без тапшыру һәм аның алып баручысы мин Гөлназ Сәфәрова. Бу тапшыру чыгарылышында татар эстрадасында чып-чын бәби бум. Ләйсән Дусаева кияүгә чыккан. Гүзәл Уразова нәрсә пешерергә ярата? Җырчы Эльмира Нәгыймова сәхнәгә баян алып чыгармы? Боларның барысы турында җентекләбрәк сөйләп китик. Бүгенге тапшыруны иң актуаль яңалыктан башлыйм. Татар эстрадасында чып-чын бәби бум котыра. Артистлар икенче, өченче балаларын табырга ашыга. Хәзер барысы турында да тәртип белән сөйлим. Әле күптән түгел генә эстрада чибәркәйләре Алсу Әбелханова, Гүзәл Уразова, Гөлназ Солтанова икенче балаларын алып кайттылар. Аларга карап, башкалар да әлеге юл буенча китте. Егерме алтынчы ноябрь көнне Илдар Әхмәтов икенче тапкыр әти булды. Улымның авырлыгы 3 кила да 50 грамм. Буе 51 сантиметр. Исеме Айдар дип куана ул. Бала исән-сау, үзен яхшы хис итә һәм инде туганнары белән дә таныша башлаган. Тик менә абыйсы Ислам гына әле энесе барын бик үк аңлап бетерми икән. Әлбәттә, өч яшьлек балага эне ди дә, сеңел ди. Менә бераз үсә төшкәч әле, чын братлар булырлар. Шулай ук ноябрьнең утызында шоумен Фәнил Вакказов та әти булды. Ә чиратта кем дип уйлыйсыз? Чиратта исә Эссе төркеменең солисты Нияз Вәлиев. Алар инде өченче балаларын көтә. Вәлиевлар гаиләсендә ике ул. Кыз тудырмыйча туктамыйбыз диеп шаярта алар. Ә кем белә, бәлкем, шаярмыйлардыр да? Күпләрегезнең яраткан җырчылары Альбина Апанаева белән Алинә Шәрипҗанова да тиздән әни булырга җыеналар. Нәрсә дип әйтим, бу эшләрендә, әлбәттә, без аларга бары уңышлар телибез, исән-сау гына, җиңел генә котылырга язсын. Күпләр социаль челтәрдә теле алып баручы Ләйсән Дусаеваны туй күлмәгеннән төшкән фотосын күреп, тизрәк аны кияүгә чыгуы белән котларга ашыккан. Тик иртәрәк. Бу фото исә шушы көннәрдә Казанда Корбан Роман кинофильмын төшергәндә ясалган. Ләйсән бу фильмда төп рольләрнең берсен башкара, дип яза туйлар нокта ру сайты. Кияү ролен исә Санкт-Петербург актеры Эрнест Тимерханов уйнаган. Туйны беренче көнне Кремль метро станциясе янында, Бауман урамында төшергәннәр. Икенче көнне Ләйсән туй күлмәгеннән Казансу елгасы буенча йөгереп йөргән. Машинаны яхшы итеп йөртүче Гүзәл Уразовны күз алдына китереп була. Гүзәл һәм бизнес ише сүз тезмәләре дә безне аптырашта калдырмый. Ә менә Уразова һәм кухня сүзе, бу ике төшенчә бергә килә аламы? Гүзәл сүзләренчә килә ала. Җырчы гастрольләрдән ял иткәндә, буш вакытында бик рәхәтләнеп үз вакытын нәкъ менә кухняда уздыра икән. Аның яраткан ризыклары, пылау һәм манты пешерү. Ә инде җырларга яратуы турында әйтеп тормасак та була. Илья Сафиуллин сәхнәгә гитара белән, ә Мурат Гайсин баян тотып чыга. Ә бит җырчы кызларыбыз арасыннан Ильмира Нәгыймова да сәхнәгә баян белән чыга алыр иде. Чыгу гына да түгел, ул хәтта үзе уйнап, үзе җырлый да алыр иде. Кыз унике яшеннән бирле баянда уйный икән һәм ул теләсә нинди көйне тотып алырга сәләтле. Тик менә сәхнәгә баян тотып чыгудан Нәгыймова ояла. Бу әлегә шулай. Ә кем белә, киләчәктә, бәлкем, Нәгыймова безгә үзе уйнап, үзе җырлап та күрсәтер әле. Һәм һәрвакыттагыча афиша. Егерме икенче декабрь көнне Пирамида күңел ачу үзәгендә ел вакыйгасы, татар җыры була диеп, кабатлап торуның инде кирәге юктыр. Моны сез инде исегездә калдыргансыздыр. Ә менә унбишенче декабрь көнен искә алыйк әле. Унбишенче декабрь көнне Уникс концертлар залында татарча солянка.

Син минем янымда җырларын без яхшы беләбез, чөнки алар хит. Ләкин әлеге хитларны иҗат итүчеләрне, ягъни авторларын белеп бетермибез, кызганычка каршы. Һәм бүген без сезне бик күп популяр җырлар авторы Марат Мухин белән якыннанрак таныштырырбыз. Без аның студиясендә, ул э, биредә, һәм без аңа барлык безне кызыксындырган сорауларны бирә алабыз. Маратның янынарак барып утырыйм әле. Сәлам, Марат. Сәлам, Гөлназ. Исәнмесез? Марат Мухинның бер генә минутта буш вакыты юк, әмма ләкин ТМТВ кермәгән җир, Гөлназ Сәфәров булмаган җир юк, шуңа күрә дә без монда. Марат, э, син ничәдән ничәгә хәтле эшлисең, синең эш режимың? Э, ансы төрлечә була инде. Кайбер вакытта 6-да торып, э, идән чыгам да эшли башлыйм, кайбер вакытта 12-ләргә кадәр йоклыйм рәхәтләнеп, аннары кичкә таба гына чыгып китәм.

Әлбәттә, без нидер шундый система ясыйбыз, менә 6-дан 12-ләргә син утырасың, мин тегендә шунда барам, үз эшләремне эшлим, аннары мин утырам, диләйтә, чыгып кит, бар. Бүлешеп инде шулай иттереп. И шулай инде шулай, әлбәттә. Порядок шундый бар бездә. Ә менә кара, Марат, ә, м, нидер бер зур вакыйга булганнан соң кеше гадәттә теге илһамланып китә, әйме, нидер вдохновение дибез без аны русча. Бала туганнан соң син шундый теге ам, шатлыктан шашып, ә, берничә көй язып атмадыңмы? Безнең кызыбыз тугач, э, мин Дип әйтим, наоборот, эшләмәдем, бер кая бармадым, гел кыз белән өйдә утырдым, бер атна точно өйдә булдым. Китәсе килмиде это бала яныннан. Менә бер э, җыр языр өчен күпме вакыт сарыф ителә? Ул нәрсәдән башлана безгә гомумән процессын әйтсәң, ел башта теге башта атуам сиан сызгырып э, башыңа китерәсең яисә утырып язырга кирәкме нәрсәләр? Ничегрәк бара әлеге процесс? Ул шулай ук төрлечә була инде. Менә берничә җырны вообще минем пробкада утырганда машинада яздым. Просто менә нидер мелодия килеп чыкты. Әле сүзләр дә юк. Диктофон алдым да трәләләп язып куйган идем. Аннары студиягә килеп бөтен э, шул хыялымны воплощать иткән идем. Кайбер җырлар инде ничек обычно язам мин. Студияга киләм дә, фортепиано звукларын куям да и бернинди аранжировкасыз просто фортепиано гына фортепианода уйнап э, җыр яза башлыйм. Әгәр бер сәгать эчендә берәр нәрсә килеп чыкмый, мин сүзләрен все убираю на полку, значит, бүген түгел. Сегодня не мой день. Марат, димәк, менә сүзләрен полкага алып куям дидең. Димәк, син ничек уйлыйсың композитор буларак? Башта көй язылырга тиешме? Яисә башта сүзләр иҗат ителеп, аннан шул сүзләргә э, көй уйлап чыгарылырга тиешме? Ничек булырга тиеш? Э, мин элек э, ничек җырларны яза идем, Бер заказ та булмады инде ул 2002-2003 еллар әле мин мәктәптә укыйм там 8-9 класста просто ни ди сүзләрен табам да шуңа ки язам аранжировка ясыйм ята шулай аннары икенчесе икенче җырны өченче җырны язам да тоже аранжировка ясап ясап бетерәм ята аннары кеше килә марат там берәрсә бармы әйтәм менә бар бар бар бар Бу тик алар сиңа шигырь белән киләләр, мәсәлән, ә син анасы аларның ничек җырлау манераларына туры китереп анда холыкларына туры китереп язасың мул ничектер шулай дип аңла, дөрес аңладыммы мин? Шулай, шулай, шулай. Менә кеше килә дә берничә сүзне калдыра да, чөнки мин үзем шигырьләр яза белмим. Не дано. Менә шул э, шигырьләрне сайлап, менә нинди шигырь, менә шул кешегә туры киләме, юкмы, һәм нинди стиль, э, бөтенсен э, анализ ясап, шуннан соң шуннан соң эшкә тотам да инде. Ә менә килеп чыкты, мәсәлән, син анда беренче сәгать утырып яздың, булды, көй әзер ди. Сен тагын бер тапкыр тыңлыйсың, тагын бер тапкыр. Ә аннан соң иң беренче булып кемгә тыңлатасың? Иң беренче кеше ул мин, әлбәттә, минем хатыным инде. Әле әле заказчик та ишетмәде, но Дилә ишетте точно. Ә, ә буламы шундый моментлар, мәсәлән, бер кеше килә, сиңа заказ бирә, а, ул гениаль әсәр килеп чыкты, син аны кайтасың, тыңлатасың, Дилә әйтә, Марат, миңа була, бу бит хит, миңа бир, ди. Һәм үзегезгә алып кала. Шундый моментлар буламы? Шундый моментлар бар и берничә тапкыр. Менә дуслар, күрәсезме? Әлбәттә инде алар җырчы, э, һәр җырчы үз үзен турында уйлый һәм сайлый үзенә иң яхшы җырлар, иң хитовый җырларны һәм дилә бер э, бер җырны э, ишеткән и О, нинди матур җыр там, ник миңа язмадың, миңа бирмәй там. Булмый инде. Ә, син шуны теге э, э, гадел кеше име? Юк дилә, сиңа түгел. Бүтән кешегә дип шулай бирәсең. Х- Хатыныңны мәхрүм иттеңме җырдан? Ну, э, чөнки менә кеше килде, имя заказ биргән и аның сүзләре э, х- һәм мин бу җырны махсус ул кешегә яздым. Һәм Ул кеше бу җырны җырларга тиеш. Менә дуслар, әйе, әгәр дә Марат Мухинга биргәнсез икән, Дилә ул җырны тартып ала алмаячак дигән сүз. Ә, э, Диләгә килгәндә менә күптән түгел генә Дилә әйткән ди, мин көйләр яза башладым дип, име? Э, син гомумән бу турыда беләсеңме? Ул сиңа тыңлатамы һәм э, синең фикерең? Берәр көнне Дилә утырган и, Менә минем шундый көй бар, но мин стесняюсь ди, даже сиңа күрсәтергә стесняюсь. Мин әйтәм, давай күрсәт. Ага. Күрсәткән мин әйтәм, нормально бу җырдан, мин әйтәм, бик, бик, бик яхшы җыр килеп чыга, точно мин әйтәм. Тиз генә аранжировкада ясадык та, язып алдык, э, тавышны яздырдык э, һәм бик әйбәт Җыр килеп чыкты, ул Ак теләкләр дигән җыр дип атала. Юк, ә монда бит әле хикмәт шунда, теге Дилә Маратка ияреп көй яза гына түгел, Марат Диләгә ияреп җырлый да башлаган. Шулай бит әле, Марат. Сез башта бер тапкыр сольный Дилә һәм Булат Нигъмәтуллиннарның сольный концертында бергә дуэт җырлаган идегез, име? Һәм хәзер тагын бер җырны башкарып ятасыз. Бу хакта да берничә сүз. Берничә ел элек э, пирамидада э, яңа ел концерты булды. Э, без анда яңа дуэт язган идек. Ул ул яңа җыр түгел инде. Дуэтный җыр да түгел. Ул Сине очратам дигән җыр Диләнең Диләгә язганы. Мин аны әллә кайчан инде, әллә кайчан, әллә кайчанга җыр ул. Һәм без аны ул әле шундый Тиз темпта иде. Без аны шундый романтик баллада миләк дип әйтик, дуэтный вариантны ясадык һәм шунда премьера безнең булды. Ә, җырчыларның җырларында сез бэк вокал тавышын ишетәсез, егет тавышы, ниме? Һәм э, әлеге тавыш Марат Мухинныкы. Бөтенсенеке түгел, әлбәттә, ләкин кем кайсы җырчыларның э, бэк вокалында синең тавышың ишетелә? Онсы, белмим. Дилә Нигматуллина. Булат Нигматуллин. Бөтен э, ничек әйтим, минем ярты килгән кешеләр кем э, записка килә инде. Күпләр э, күпләргә инде мин бэк вокал үзем җырлыйм. Чөнки минем тавыш ул шундый яркий звонки түгел, шундый бархатистый гына Һәм бэк-вокаллар, э, бэк-вокалга обычно как раз шундый э, тавыш туры килә инде җырларга. Супер премьера бар тик шоу без тапшыруын караучылар өчен генә. Марат, эм, э, бу җыр кемгә булачак? Э, Бу җыр э, мин э, махсус алганым бер э, егеткә, аның исеме Айрат Сагиров, ул әле килеп кенә чыга дип әйтим, э, аны беркем белми. Бу сүзләрне кыр казлары турында случайно гына тапкан иде. Әле белмәдек, кемнең сүзләре, нәрсә, әтинең өстәл өстендә тапкан икән. Һәм килгән иде Марат, мин белмәдем, минем әти шигырь яза икәнне. Менә күптән түгел ди, минем әтием вафат булды Дубайда. Һәм менә Әти язган сүзләр миндә бар, ди. Һәм менә укып кара, ди. Сүзләр, өченче куплетта нинди сүзләр? Кыр, әле бит әле кыр казлары булып мин кайтырмын, диеп. Әйе, шунысы да. Вафат буласын белгән кебек, ди. Әйе, һәм өченче куплетта шундый сүзләр бар, Кеше китсә, җыры кала, диләр. Мин аны укыгач.

Килми инде моннан Казаннан, чөнки ул минем туган җирем, туган шәһәрем. Ләкин мин соңгы вакытта татар эстрады белән генә түгел, ләкин рус җырчылар белән дә эшли башладым һәм инглиз телендә дә берничә җыр иҗат иткәнем бар һәм хәзерге вакытта Мәскәүдән берничә заказ бар э, рус э, рус җырларга һәм ике заказ Нью-Йорктан да бар. То есть аннан э, продюсерлар шалтыратып, менә эшләп алыйк әле синең белән. Мин әйтәм, давайте. Марат, карале, ә, ә, менә синең ә, фишкаң Ниде? Анда ки язганда сине менә сине танып ала торган берәр нинди бәлкем нота бардыр анда мәсәлән, менә пым пым пым итәсең дә, ага, бу Маратның э, Маратның көйләрендә генә очрый торган шундый фишка дип әйтерлек әйберең бармы? Просто минем э, берничә үз э, стиль бар, име? Ага. Мин эшләгән стильләр, тизерлар, шундый салмак кына килер. Һәм минем бар Берничә яраткан звуклар дип әйтим. Ага. Һәм һәр аранжировкасына мин аларны кертәм һәм шул звуклар аша кеше таный дип уйлыйм шул минем минем ясаган җырны икәнне. Сезнең парны алсаң, Дилә Нигматуллина һәм Марат Мухин парны алсаң, күбрәк теге Дилә җырчы буларак интервьюлар бирә, Массакүләм мәгълүмат чараларында ул төрле сорауларга җавап бирә. Һәм ул теге Марат белән ничек таныштыгыз соравына да Дилә бик күп тапкырлар җавап биргән кеше. Без аның версиясен беләбез. Ә менә сезнең мәхәббәтегез нәрсәдән башланып китте? Каян башланып китте? Менә Марат Мухин версиясен тыңлыйсыбыз килә. 2001 елда ул миңа килгән и аранжировка ясатырга. Шул вакытта әле мин Булат белән уже эшли идем. Видимо, Булат аша килгәндер ул. Э, без шунда таныштык, э, ләкин ул э, бер күрүдән мәхәббәт булмады безнең шундый любовь с первого взгляда. Ничектер, белмим, просто таныштык инде менә, әйбәт матур кыз. Аннары соң бер ничә ел аралашмадык, бер ел точно. Аннары соң тагын килгән и ул. Э, тагын инде бер аранжировка, аранжировка заказ, заказ биреп. Һәм шул вак, вакытта э, минем бер дустым бар, Нияз Валиев, эссе төркемнең солисты, аларны беләсездер инде. Э, ул минем дустым, и без аның белән бергә эшләдек, бер группада концертлар э, концертларда катнашканыйк ул гитарист булып мин клавишник булып э, менә шул нияз инде во всем виноват вот э, нияз э, ул вакытта бик тыгыз аралашты дилә һәм аның дусты альбина белән апанаю белән һәм ничектер мин дә шул тусовкага кереп киттем Һәм безнең башланды инде яшь вакытта инде там студент студентлар э, беренче курс әле мәктәпне бетергән инде. Шуннан соң инде безнең мәхәббәт башланды. Аннары соң инде беренче свидание булды и Икенче свиданияннан калганы аннан калганы. Ә э, син э, ничек итеп тәкъдим ясадың Диләгә? Тәкъдим ясадым. Ул безнең аның турында мин сөйләгәнем инде бер тапшыруда. Ул безнең Туй имә ул ничектер үзе килеп чыкты. Бөтенесе э, шул туйга инде э, бара иде. Бара иде. Э, ничектер үз үзеннән килеп чыкты ул һәм Дилә бер көнне сораган и кайчан туйны эшлибез ди. Мен айтам, ну безнең ничектер вот үз үзеннән шулай килеп чыкты иде. Аннар инде алтын балдак алып, Бирҗан белән тәкъдим ясадым. Шуннан соң никах булды, аннары соң берничә айдан соң без туй ясадык. Менә шулай. Шундый матур мәхәббәт тарихы. Булат Нигъмәтуллин свитерларын салып куеп, футболкадан гына тирләп пешеп яздырырга кереп китте. Марат Мухин үзегез күрәсез монда инде э, ярдәм итеп тора, музыкасын э, кабызып җибәргән һәм барлык бүтән эшләрне башкара. Димәк, без монда Артык җәмәгать. Менә шулай итеп җырлар барлыкка килә, хитлар туа. Һәм ул җырларны сез Тейм ТВ каналыннан ишетә аласыз. Без киттек. Безнең дуслык яши һәр чак йөрәктә. Анонста әйтелгән барлык яңалыкларны тыңлап чыкмыйча тапшыру белән саубуллашмагыз. Кыска вакытлы рекламадан соң без сезнең белән кабат очрашырбыз.

Шоу-бизнес яңалыклары ул һава торышы кебек, һәрдаим, һәр мизгел үзгәреш кичереп тора. Инде алдагы үзгәрешләр белән мин сезне киләсе тапшыруда таныштырырмын. Ә бүгенге мин, Гөлназ Сәфәрова, сезгә бар белгәннәремне сөйләп бирдем. Исән-сау булыгыз! Алып баручыларның стиле һәм бирелгән киемнәре өчен Мегаполис кибетенә аерым зур рәхмәтебезне әйтәбез.